bio na mobisa bi. Ah me na yɛdididi nkɔmmɔ ara nso ne kɛseɛ na ne yɛtwɛn o. Bio eh sɛ yɛdi wei deɛ ah bɔkɔ deɛ gu ani pɛgyi sɛ yɛbisa bi. Bio me firi deɛ bɔkɔ ɛyɛ mase ɛna ɔde adeɛ brɛ me fie sɛ me ba no ɔso mfa mbrɛ me ɔde brɛ me no na me sua ni na mede bɛyɛ no akwanya na mede aba ha. ne nsɛm bɛyɛ mmienu mmiɛnsa bi, yɛn nyinaa adwene ho ne abɔ no pɔ. Ɛɛ, seesei no, yɛn nyinaa nim sɛ wɔwɔ hɔ sɛ ɛyaya awarefoɔ. Enti no, na mepɛ sɛ mebisa m'ase sɛ, ɛɛ, ayɛm bi a, sɛ wɔayɛ ntotoeɛ bi anaa ahoboa bi bere a wɔpɛ sɛ wɔware, na afei me nso mehu nea meyɛ pɔtee anaa wɔn nso a wɔyɛ agya no nso ahu pɔtee. Na ɛsɛ sɛ yɛyɛ ayɔnkofoɔ no deɛ, na ɛwɔ sɛ yɛtumi ba a yɛn nyinaa ne adwene bom na yɛnya asɛm no mua. Enti na ɛma me ne no ba ha anwummere yi, nti no ɛma me fi deɛ bɔkɔɔ. Asɛm pa o, ase pɛpɛ na ɛte saa. Na awadeɛ no deɛ ɛgyina ɔbaa ne okunu so. Yɛn mpo deɛ yɛntwɛn wɔn nyinaa nkye wɔn kwan na yɛkɔ yɛda go wɔba ba adeɛ akyi no nti no ne deɛ yɛbɛgya ama nkora yi ne ɛho berɛ korɔ mpɛ sɛ wɔyɛ ade no ma no yɛ fɛ nanso deɛ mpanyin sɛ wie panyin deɛ ɛne yɛne mu nyam bɛta akyi na ɛyɛ fɛ nti no meba ɛberɛ bɛn na mpɛ sɛ moyɛ ho adeɛ no Um ɔbɛba on the tenth nti on the tenth. Okay. Nti nka obedu on the tenth na in two weeks time na nka yɛayɛ wedding no. Ɛyɛ sɛ ɛkɔ end na ano sa. Mepatwo na ayɛmbi a monwɔ nhyia bi pɔtee a eh, yɛbɛyɛ sɛ bi a saa wa mopɛ sɛ yɛyɛ no ɛkɔsi. But na anka me me prefer simple mm simple white wedding. Ɛɛɛ me me deɛ na me me dwen sɛ biribi saa koraa baasa ebia ebetumi atwa ntoma koro bi anaa. Ai ɛnsie de nkagya so ne tete nneɛma deɛ wedding a bɛyɛ no sɛ ɛnyɛ obi na awu akotwa ntoma. Yɛntwa ntema. Ɛnsɛ na yɛn nso yɛbɛtumi akiriti biribi na ka ho. We African were ya bi. Mo mpempam. Ɛmu hia kas lɛmwesi mo pohyɛ kaya na mo eh, new kas aba no yɛhyɛ mo yam. So, nti no, nkyɛ na bɛboa. Ɛneɛ Deɛ mɛtumi abisa ho asɛm wɔ yei m'asɛm titiriw sɛ, seisei momma menhu sika pɔtee bi a list a yɛbɛnya no na menyina so very good na me Ase, Dabi, Dabi, menka saa da. Sɛ metumi gye wo sika wɔ awadeɛ bi ho a, na mabrɛ Nyame. Hwɛ bere tenten fi Tiffany fo ɛnã ntekyɛ yi, na wo ba bɛma wɔ ne me ba ba a na me kyi ne pon ano atagu. Na me ni bere fo, sika a me wɔ yi, na me sɛ bɛgye wo ba sika kɔtɔ wi a me de yɛ deɛ bɛ. Me de tɔ nkena ma aduane. Anaa me nkokɔ. Dabi, dabi, dabi. Forget. Dem hia ayɛ adanseɛ ne hyena. Mhm. Me bride price. Emu gya yɛ wɔ boɔ. Yɛtɔ mu gya wɔ market. Eh? I said, who that? Dem here I dance here, shrub keke. It me you cafe. Eh, so ma ma ma can say ya. I am an energy, I am a mutri. So what me at one mutu says Sebi. When you take when you simple. Na mmom sɛ yɛama mmerɛ kwan so no yɛntumi bɛfa no firi no nti no na wɔ sɛ snap bi piem Nso waka no si a mpaninfoɔ sɛ aboa no deɛ agya kɔ a ɔnya no kwa. Ɛɛ yɛakɔyɛ bakɔyɛ panyin deɛ mɛhwɛ ɛma adeɛ a mɛyɛ a ɛde ne fɛ na ɛde mpuntuo bɛba no mɛhwɛ mayɛ biribiara. Gyem sɛ me nso mɛda mo ase paa. Mm. Mate mate. Ɔgua panyin so deɛ wonim nneɛma ɛyɛ fɛ wɔ awadeɛ mu nti no biribi ahyɛ wo nsa. Na anɔpa mehwɛ UTV kura mpo. Afia sɛ sɛ gasa hwan no wodi watam saa sɛ ha kɔ sɛ yiri court na sɛ ei woni kretin kretin na mi sɛ mo kɔ akɔsɛ ɔba court na ɛyɛ deɛ bɛ o oh, ɛno deɛ gyaa wɔn sɛ Ghana deɛ wɔn tua sɛ eh, nsɛntwerɛfoɔ na keka keka wɔn nsɛm saa na deɛ teɛ sɛ mekɔ Canada na Canada mekɔɛ no na wowɔ mu ɛna agya mekɔgye me yiri kootu hyɛeɛ na deɛ teɛ sɛ kootu nso hɔ no Saa jacket ne boɔ den. Na me kɔtɔ no hɔ nso aboɔ den a me ntumi nfa mma Ghana me nfa mmɛyɛ hwee. Me tɔ wie a me hyɛ yɛ na abɛyɛ two days ma saa to agu. Enti me ntumi nkɔtɔ coat aboɔ den wɔ hɔ nfa mma. Na wɔn a ɛwɔ hɔ no deɛ wɔn bɛtɔ.